u l-protagonist ta' ktieb interattiv għat-tfal, ktieb li għamel użu mit-twieqi u li nħareġ bl-appoġġ tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.
Gorr il-Granċ huwa ktieb dwar Granċ tal-Bebbux u tax-Xatt li tilef id-dar tiegħu. L-istorja tibda billi Victoria Tiddeċiedi li tgħin lil dan il-granċ u flimkien minn hemmhekk tibda avventura ċkejkna sabiex isibu din id-dar ġdida għal Goru. Victoria hija tifla normali li kienet qed tieħu gost ħdejn il-baħar. Però li għandha speċjali Victoria li għandha katina poteri maġiċi. L-istorja hija pjuttost waħda sempliċi għaliex l-istorja dan il-ktieb huwa aktar immirat għal tfal żgħar. Tibda kif qatt fix-xatt u imbagħad Victoria permezz tal-poteri maġiċi tagħha tkun kapaċi tinżel u tieħu nifs taħt il-baħar u hemmhekk jibdew isibu xhur differenti sabiex Jippruvaw isibu dar ġdida għal Goru. Għalhekk niżlu taħt l-ilma u bdew ifittxu fil-baħar. Minnufih, Victoria sabet qoxra. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal Goru? Le, din il-qoxra kbira wisq. Tajjeb ngħidu li dan il-granċ huwa pjuttost popolari kemm fl-ibħra Mediterranji, però anke fl-ibħra Maltin. Jiena għandi għal qalbi ħafna il-flora u l-fawna Maltija u għalhekk nażel li ndaħħalhom kemm jista' jkun kemm fil-kitbiet tiegħi u anke fil-lezzjonijiet tiegħi ħalli B'hekk inkun nista' inrawwam l-imħabba lejn il-flora u l-fawna u t-tfal isiru japprezzaw aktar dak li għandna madwarna. Dan il-ktieb li huwa ktieb kbir b'ħafna illustrazzjonijiet huwa adattat kemm għal għall-qari fid-dar kif ukoll għall-qari fil-klassi. Huwa tajjeb għaliex it-tfal kemm mill-viċin mill-bogħod jistgħu jaraw tajjeb l-istampi u jsegwu dak li qed taqra l-għalliem jew għalliema. Tajjeb ngħidu wkoll li dan il-ktieb huwa ktieb interattiv fejn fih diversi twieqi li jinfetħu biex wara li l-għalliema jistaqsi il-mistoqsijiet jinfetħu u hemmhekk ikun hemm ir-risposti, it-tweġibiet għal mistoqsija li tkun għamlet l-għalliema. Il-ktieb jiftaħ ukoll opportunità għal ħafna temi differenti bħal ngħidu aħna eh, il-baħar, il-granċ, annimali oħra tal-baħar, id-djar, U anke esperjenzi personali ta' forsi jekk daw it-tfal qattx intilfu jew inkella forsi tilfu xi ħaġa li hija għal qalbhom. Għalhekk telqu jfittxu qoxra oħra. Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal Goru? Le, din il-qoxra żgħira wisq! Min jaf jekk din il-qoxra hix tajba għal goru? Iva, din il-qoxra hi perfetta għal goru l-granċ, la hi kbira ħafna u lanqas żgħira. Goru daħal fiha bl-eżatt! Dawn it-tip ta' kotba għal tfal ta' età bikrija huma attrajenti ħafna. Meta t-tfal imorru biex jagħżlu ktieb tagħtihom l-għażla li isma' sib ktieb l-ewwel ma jiffittxu huma dawn it-tip ta' kotba fejn ikun hemm l-interattiv fejn hemm xi ħaġa differenti. Ovvjament imbagħad apparti hekk jidħlu wkoll il-kuluri u jidħlu wkoll l-istampi qisu kollox jgħaqqad flimkien. Illum il-ġurnata żdiedu ħafna l-ammont ta' kotba bil-Malti għat-tfal però Naħseb li hemm lok fejn inżidu speċjalment fejn jidħlu kotba għal snin bikrin, speċjalment kotba interattivi u kotba li huma tajbin għal dawk it-tfal li għadhom jew qed jibdew jitgħallmu jaqraw jew inkella jridu jifhmu l-istorja